Anem sus Radio euh, Cap a Cap e com tostem cada setmana, cada dia que si cau acostumar, euh, tostem un moment, un temps de paraula, euh, donc d'ap Mémoire Vivante, associacion, donc en País Vidachot, consacrada, dedicada va donc a, a, a, au partatge eh, de la lenga, de la lenga de nostre, de nostre patrimòni qu'en parlam com cada còp en compagnia d'Ivan Barreira, qui ei lo, lo captau de Memòria Vivanta. Adiu! Bé, merci en quant de Sarcuell, sus aquel renave ressequents eh, donc, eh, que va estar consagrada a la pesca.
E ora que parlem donc la, lo darrer còp de l'adú de façon generau, uei que s'interessa mei precisament a la pesca, a la, donc en l'adú, que vam parlar de reglementacion, de tota l'economia, que vam parlar dau saumon tanben, pòt èsser, beleu anonciar un pauc çò qu'i s'i va enténer aquí dehens. Lamet, voilà, que vam enténer en seguida en aquera sequéncia que va har pus prètz 11 minutas, 13, Damb retrobar Janine e Jean e Claude Larode de Sames, qui ère bien segur paysan, lavetz Claude qu'es particulièr, qu'ère menusèr de mestier e qu'a cambiat completament a deviéner paysan, enfin, que quò dise anar kiwiculteur, se voilà que pr'amor tot aqueth parçan, tota aquera bart que s'è amenajada e anar que cultivar de bien segur de permilh e tanben milh, milhòc, milhas, se pas que quò dise, e eth que se consacra justement au kiwi e a la pesca a la bibòla, a la fameusa pesca a la bibòla qui permetèt a veir revenuts importants, ara tot aquò es un que s'est apaziat, i n'i a pas mai moyen de har un tit de moneda de la bibòla, la reglementacion, tot aquò que s'est imposat, voilà, donc que se raconte quint'anavan justement E ben, lo qu'i avè sequens sus una cana per anar a la pesca, e bien segur, jo quò disi qu'i anava, qu'i anava totun, oui, me n'acompadís? Voilà, donc, quand tu sèm a la limite, justament, de, de la règle, me que, que atau que lo sens de las causas, que, voilà. Quand m'entend Roger Lassana, eth Roger Lassana de sòrt de l'abadia, anaves, ne a pas parlar en, en gascon, pr'amor qu'a tostemp vivut en Embiança, me a casa n'an pas jamais parlat gascon. Mais çò, çò qu'i é interessent, que's parle de la gran organizacion de braconatge a Sòrd, braconatge de pesca au saumon, pr'amor lo qui ei anat véder lo l'arcuelh qui a Sòrd que's parle de la pesca, qui avei talament de saumon, qu'avèn los monhos do mon do monhari qu'avèn limitat pensi la consomacion de saumon a unigamai quauqua repais per setmana que n'èra un hars. Ara la qu'a cambiat eh. Donc Roger que's parla d'afòrt d'interès de que'u relacion enter los pescadors, braconhers, bien solide, e los gardas. Tot lo monde que's coneishen, es que que's vestiben tà siá de pas estar reconeishuts, mès los gardas que's coneishen tots dejà per la faishon d'anar e que raconten mème qu'èran caduts a l'aiga e lo que i l'avèt tirat de l'aiga qu'èra lo garda. Que fòra interessant aqueras anecdòtas. Vam retrobar Louis Penyegui dau Molièr d'Urt e que's parlèi dos efèits de la marèia de l'Aran e de la pesca au coulac dal Lemanhòla. Lemanhòla qu'es un gran gelat de dus o tres mètres de diamètre tenut prugant au bar en trubèth e qui permet justament de poder Amassar au passatge pas mau de peish, los qui son seguits e los qui ne deurien pas tai, voilà, donc tot aquò era pesca cola qu'era quauque hèit de, a l'emanhòl, qu'era quauque hèit d'importent. Qu'a mantèn lo geni Galahèt de Cam qui tribalhava, enfin, qui vivé au pè dau molin de Cam, ont i avè justament lo barratge que permetèu au molin de foncionar e ont i avè les limites, justament, de les aigas saladas qui rempujavan per la dor de l'emidosa e qui avèt de tot pech, que se pujava pech de mar en jovaratge e que j'avè ben segur bivòla e aquò qu'èra tostemp un demè tà tot los los do Parçan e que's parla do plaser qui avè de véder au printemps surtot los pech lusir dab lo sol sus l'aiga. Coma entén Roger Bousset, que's va parlar dos utils de pesca, donc les manholes, dont s'a parlat Louis Penegui, las corbelhes, la pesca a l'anhèla tanben, la la trani, la trani, qu'ère un gran helat qui s'estenait sus una grana partida de la Drò e qui ère amassat après dab un cabestan. Donc, aquò tanben ei que s'es un equip e qu'avèn que cau dire lòcs qui èran destinats a la pesca e un temps balhat tanben e les equipes qu'avèn un circuit a har qui èt organisat tà poder que chacun que possiá aver le sou part tanben de la pesca.

qu'ère un rai cadet, e donc que poiava socorralin de sos rais, e que se ne naurit de passion de qué repesc, i a quinze ans, que partiva de lo corralin tot sol, e qu'ère bien segur un de mèt a las familhas de paysans. E fin que vam entendre Gabriel Pons de Sames, Qu'i se parle, eles pense que torneran parlar d'i mai tard, per vos que tanben un grand chibalè d'anglo arab que van parlar un ti mai tard, mais que se parle aquí de l'organisation de la pesca en equipe e los lans a torn de ròle, que calè respectar lo ròle de las equipes, lo condicionament de las bibòlas en sacs en los quaus Alavetz, la bibòla sovent qu'a ben un grand esbossat de cap a Espanha, mès lo saumon qu'ère interdit. Alavetz creesent que pleiavan los sacs de bibòla e hè hèn aquesas qu'estuiavan saumons, pr'amor que los saumons n'aven pas lo dret de passar a Espanha. Voilà, que tot aqueles, d'aquelas anecdòtas, quieta vei hèsent partir de, de, de l'Ebit, de qué passava.

La ran que puja enja d'ací, enja au molin. Eh oui. E que jeta hèla d'au. Donc le marrelh alavetz que s'ei sentit. Que puja ací, oui.
Enja au molin, tà díser. Au mès haut.
Le marrelh que puja mès haut que lo pont. Aquí. Era granes marrelhes que va enja au. Daus còps qu'èra a unos barratges, que s'arrestava au barratge. Donc avètz pescat ací peish que veniá de le mar.
Ah, bien sûr.
Lo gulag que poiava, si, pas en gròssa quantitat, mès que poiava, que pescavan ací sèt o ueit gulags per an, pro per a nosati. E que pescavan tà qué? E ben, ua espècia de manhòla, qu'aperavan ua manhòla, espècia d'un filet ron atau qu'èra, ua pupòcha,

Rogolhas dab dab bois dab bibi o aloe o jo be pas pas castanhier per lo castanhier que e lo casso que i taua lo son tanèm l'agneul rentrava pas en tant que lo bocèl que plaun lo si que plaun lo corvèl. Bocèl a agnèl. Nom scientific. Oui que lo corvèl

Qu'ei si partit après sus le nas en plastic. Que ça ça, tu dego?
Oui, mais ne sigue pas un specialiste, disons. Isic prenen aquò u broc, u broc que s'aliga a questus qui a en bordura de riviera, que plegue, qu'es flexible. E aquí que cau enfilar los salòs. Botar los talòs. Botar acier de hèn e après que la corvelha que sentís lo vèr, lo vèrni, las anhèlas que rentra acier de hèn. E se pòdon pas sortir. E pòdon pas sortir.
Pr'amont qu'i a un languer. Lo languer qu'es aquí que lo miei. Que lo languer.
Que lo languer, que per anar aquò lo languer.
E prapèr lo pèrme quò quant t'è pujat sus un corrarin? Oi,
o que dico aciò?
Qu'i ja diabèt? No, e qu'i è pujat sul corrarin que se prenè a la viuòla enda los rais.

E aquí, bon, tanquiève lo pes avant lo pòste. Qu'anava? Salut, salut.
Qui po crompava lo pes? O aquí aué lo piet de porcelana, e que mos dava aquí. E apres qu'i aué lo casterat, oi, de Sobusa.

Que votà'm coma aquò. Los jols, los jols ausats aquí, e aquí non, que son tropaus, los que quità'm lo vilat, l'arròt, lo tranier, los monques, com disi'c dauant, aquí que li quità. Qu'ei pescat iu a pejorada, en dus còps de filet, cinquanta còcos au mond.
Que pescava ta letra ni?
Ui, a letra ni, ui, a letra ni, ui. Qu'ara t'en equipa, ara veig. Ui, ui, en equipa, a letra ni, ui, ui. Ac, he, he, que calè aver la proprietat a costat, en gic, per on qu'i ave telement de pescadors, que heren un gran superior. Qu'eren telement nombroses les equipas, qu'eren un gran superior, e qu'anaven, A un prumèr lanç a Wad Bouaba, a un conflèch de Lalou, un deusau lanç a Sieu Corbèu, un tresau lanç a la Sablèra e lo quatau a Peirada, qu'èra lo torn de la jornada. La tranica es lançada aquí que lo matèu los que es deishen a la pro corrent. Votz, ja en fasa do cabestan, ja per lo cabestan coralin, que lo cabestan e voilà aquí que l'arribada e que le còrda d'atraccion e que abrau macò l'arribatge, perque arriu là ont lo cabestan, qu'i a las barras per posar, Que lo ram lo pòge aquí que començam. Bon aquò que lo ram nos avirons era se que sèu fòrt avoi que es la le godilh.

Que pesquèra una vivòla e que l'anèren miar tots los matins a la gara en sacs, que la botèren en sacs e que la sarrèren a lòc aquí dins l'esquimar e com los saumons avan pas lo dret de passar en Espanha que botèren los saumons dins los sacs de vivòla, que botèren los saumons dins los sacs de vivòla.
E atau donc la pesca, alado lo saubon, lo braconatge, las reglementacions e tota l'economia a l'entorn de la pesca, en vertat, eh, a darrèr uèi lo dia las causas qu'an avèn cambiat, eh, solid, mès qu'avèm aqueth testimoniatge qui son qui son de de contar a toti, qu'a podem díser. Que voleves eu tornar sus sus un punt o dus, Belèu? Aves causa a díser mei sus a? Sus la, la non, pesca, non, çò qu'as dit qu'es aquò, bien segur, alara qu'es d'amor i la memòria, voilà, quand l'istòri, le palha de les istòris, de l'istòri es bar, es bir, non, d'amor la memòria, me que sabèm tous, totun, maugrat que n'aèm pas lo temps o lo baga guei de se interessar, que le mite de guei qu'es bastís sus lo nòste passat, sus le retalhe qu'avèm tots, que si conscient o inconscient, qu'en tot es retès de cocarei en nòste mit, e las generacions que s'an precedat, que s'apòrtan aqueth testimòni, que pr'amor de cor, tostes qu'avem hèit aquí en aqueth operacion de mit e memòria dau Bajador, qu'es permet justement de saber d'on vienem, e tà saber on volem anar, qu'a deisent auei, que ure puèi coneishut, Que cau saber d'on partim. Iò, iò, solid. Merci hèr Ivan Barrèira, donc cap dau de Mémoire vivante, arren de pe un tresau numèro qui serà consacrat au vive de Pladú e me queme que se va parlar dus aitats. Adishat!